Halifatullahi Al-Akbar Baharun Baharina Na Dɔn Allah Apiaw abusuafoɔ, wei yɛ mo ankasa mo dehyeɛ mu mmɔ biom. Ɛnnɛ nso mesan mu adi ahyia mu wɔ sunsum mu nkɔmmɔ. Ɛnnɛ nso yɛrebɛtwetwe nkɔmmɔ dɛɛdɛ. Na ɛnnɛ wobɛbu saa ho sɛ, Nnɛ yɛn dehyeɛ mmɔɔ biom. Hwan na ɔde no brɛɛ yɛn? Ɛnnɛ dehyeɛ a menyaa no de no baeɛ yɛ yɛn ankasa Chief Wonders, Chief Wonders. Ɛnna akyirifoɔ Anders nam ne na de ahyia mu. Ɛden sɛ wobɛnya ne no atwetwe nkɔmmɔ, nanso so sɛdeɛ yɛwɔ din nti yɛbɔ piniiɛ no, ɔno nso anya ahobrɛaseɛ sɛ ɔne yɛn bɛdi nkɔmmɔ wɔ sunsum mu nkɔmmɔ so? Ɛno nti saa berɛ yi yɛnkyɛ ho, ka akum yɛgye no kpakuo no mu, mekɔ Chief Anders hɔ na mama no akwaaba de aba dwumadie so na yɛatoa yɛn nkɔmmɔtwetweɛ no so. Ɛpeaw! Yo, Chief, wada wo no ma me mo akwaaba. Anka yɛnhyia so saa. Mate, mate. Woba ama so yɛbɛsɔ, mamfa hwee, mamfa nsa koraa mma. Ɔbae sɛ munhia no. So sɛdeɛ sɛbe Ghanafoɔ amanfoɔ adaadaa amanfoɔ fi tete ama nnɛ nanso yɛn yɛ so na yɛse yɛbɛka nokorɛ no mote aseɛ nti na mobaeɛ na mese me ɛyɛ den mɛtie so deɛ ɔse Pia pia pia so sɛnɛteɛ. Chief Wagga se ɛnka ɛwɔ sɛ yɛde nsa ɛba bɛhu abosomfoɔ, ansa koraa na anka wɔatu ne to, nanso so sɛbe, sɛdeɛ asi aba no ayɛ no fɛ, nti ɔno nso so firii n'akoma mu. Wama yɛakɔ aba. Abusua, wama yɛakɔ aba nnɛ sɛ kwan da mu, na ɛwɔ sɛ yɛtumi hyɛ aseɛ na yɛbisabisa yɛn nsɛm no, ɛfiri sɛ yɛn dwumadie yi, yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma. Yɛ wo dasebrɛ. Wɔda wo ma. Wei deɛ wagye yɛn atom yi deɛ. Ɛnnɛ nkɔmmɔ baako mmienu yɛate wo din, wo din ahyeta wɔ ɔman yi mu. Na sɛdeɛ mpanimfoɔ se deɛ ɔnim to nea gyinagyina to no no ano. Ɛm sɛ wo a wonim yɛn no wo nso so ne yɛba wo nan aseɛ. Na deɛ enti yɛatutu yɛn anammɔn aba w'asoɛeɛ ne sɛ yɛhwɛ dwuma a wodi boa ɔman Ghana a ɛsom bo na ɛsɔ ani. Na adansedie bi nso atutu abɛgu. ama ɔde hyeɛ me nso mahu sɛ dabi sɛ saa na ɛteɛ deɛ a mɛbɔ apin kyɛn chief wonders na menye no ahwehwɛ nkɔmmɔ dase brɛ wadaroma yɛnhwɛ no wɔ wɔ adwuma a woyɛ yi mu ɔman Ghana yɛhia mmoa dase brɛ nneɛma bebree ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa mpanin sɛ sɛbe yadeɛ ya yɛn nyaa me ama manka m'asɛm no firi yadeɛ wadaroma yadeɛ ahodoɔ a ɛwɔ ɔman yi mu dase brɛ ɛmu deɛ he na woyɛ ho adwuma wɔ w'asoɛeɛ so. Aa opanin meda wo ase edi nkan. Yɛbɛpɛ sɛ atiefo anaa ahwɛfo a wɔtena ase a wɔhwɛ me nnɛ nkae hunu sɛ, yadeɛ biara nni asase wei so anaasɛ awia wei so a yɛse ɛnyɛ dɛn, yɛnni tumi anaasɛ ano aduro a ɛmfɛ nsa. Wɔtena ase. Worehwɛ me a, kae hunu sɛ, yadeɛ biara a ɛwɔ din biara no, na ɛwɔ ano aduro. Nokorɛ.
Wate aseɛ?
Nokorɛ, okay. Na ano aborɔfoɔ de wɔn yadeɛ baa yɛ se Ebola. Hmm. So yɛnya ano aduro ma no? Yɛnya ano aduro, ɛnyɛ duro. Nti yadeɛ bi ɛnni hɔ a wɔbɛka kyerɛ me sɛ ɛwɔ wiase wei a ɛnni ho aduro. Hmm. Wate aseɛ? Hmm, But deɛ ɛsɛ yɛhunu sɛ yɛka sɛ yaresa, yaresa, yaresa. Maa me paapa menkyerɛ biribi. Yɛka sɛ obi kɔsa obi yareɛ a,

Biribi a ɛfa no ɛfa yɛnom na ɛkɔ yie. Wote aseɛ? Nti ahaban bi wɔ hɔ, wɔn yɛfrɛ no awuba. Awuba. Awuba. Yɛwo akwadaa ketewa yɛ de ma no ma no nom. Awuba. Wote aseɛ? Ebia wo nua bɛrima, wo nua baa bi na kɔma ɔsesɛ no dedeenden. Wohwɛ a ɔyɛ abɛnwuo. Maame, hwɛ, pɛ kɔɛns anaa sire. Kɔhunu saa ahaban wei. Kasa ne kasa ne sɛ kafra ahaban anaasɛ kafra. Ɛyɛ amaneɛ na ato me na mɛba abɛsrɛ wo kwan. Kyerɛw tumi a Nyankopɔn ankasa ankasa a ɔbɔɔ soro ne asase de maa wo baeɛ no. Kyerɛ saa tumi no deɛ hu na wode hyire no anaa wo kwansi no agu hɔ na woate sɛ ahaban no na akɔ. Woduru fie a mɛnyɛ no hwee. Fa nsuo hohoro ho, posa, na fa gu cup mu. Hye mu ma no na ɔno nnom. Sɛ ɔtumi nom saa adeɛ a makyerɛ yi na nsɛnkyerɛnne ansi a, frɛ me ka kyerɛ me sɛ, Chief, woyɛ torofoɔ. Wote ase? Ahaban bi wɔ hɔ, yɛfrɛ no toantini. Toantini. Ah, wote wiase wei, na obi ka kyerɛ wo sɛ saa toantini ahaban no, ɛnyɛ ahaban pa a, maame paapa, ɔredaadaa wo. Okay. Ah, obi a wankasa woyɛ odwuma, ɛnkɔ so o. Menka sɛ bra m'asoɛeɛ ansa maboa wo. Menyɛ sɔfo mɛka kyerɛ sɛ bɛbɔ afɔdeɛ 100 million ansa woanya nsɛnkyerɛnne. Ah ah ɔbaa no a yɛfrɛ no Toantini no, kɔpɛ Toantini. Wote aseɛ? Wopɛ Toantini a, kyekyere no kuokuo. Woyɛ baa a, ah, kyekyere no mmiɛnsa. Woyɛ barima a, kyekyere no nan. Fa gu nsuo mu. Ma no nni nna mmiɛnsa, three days. Ma ɛngu saa nsuo no mu three good days. Ɛwie ahomakye midnight a obiara da no, wofa saa nsuo wei kɔ adwareɛ. Woapɛ praeɛ, praeɛ a yɛde pra fie fie no, pɛ saa praeɛ no gyina so, na fa tua ntini ahaban no ne nsuo no, fa dware. Me nuabaa, mesa wo naawɔtwe. Sɛ nsɛnkyerɛnne ansi wɔ w'abrabɔ mu a, frɛ me Chief Wonders na ka kyerɛ me sɛ meyɛ torofoɔ. Ɔpanin, ɛnyɛ sɛ sɛbi mɛka kyerɛ wo sɛ brɛ m'aso yɛɛ sɛ ansa mɛtumi aboa wo. Meboa wo berɛ a wote wo fie nti, na ɛwɔ kan ho sɛ wotutu w'anammɔn ba asɔneɛ so a, ɛnneɛ na ayɛ nhyira. To nanaso bɔ dua mu. Abusuafoɔ, Ɛnnɛ makasa daa ne daa nyinaa mesesa mu na ɛnnɛ deɛ matwa fufuo ama no atɔ nkwa mu. Me ne Chief Wonders. Papa yi wohwɛ sɛdeɛ wɔsi kasa kyerɛkyerɛ yadeɛ, kwan a yɛfa so sa yadeɛ a, na kyerɛ sɛ ɛba ne sunsum mu yadesabea a wabɛn. Sunsum mu yadesabea a wabɛn. Mesrɛ wo, ma nkyima afidie no, tena hɔ. Twɛn ara kɔsi sɛ dwumadie yi bɛsi. Ɛnsi no, na wo nso woanya wo nso so wo haw no ano poma siberɛ. Yɛne Chief ntoa so. Eh Chief, Waberoma, sɛdeɛ wo si ka nhaban asɛm, wo duru baabi wo ka asɛm bi ma ne yɛ dɛ, wo se sɛ wo rekɔ akɔte ahaban no a, wo bɛ pɛ hyire anaa sɛ quenns bi na ade akɔ toɔ sɛ ɔnka fra. Asɛm no ato nti, na kyerɛ sɛ ɛba ne sɛ sunsum mu no, ahaban biara wo te a, ɔsɛ ɔyɛ amammerɛ wɔ ho. Ahaban biara wɔ amammerɛ a ɛyɛ ma no, wo te aseɛ? Sɛbi akwadaa a wasi so, ɔyɛ aberanteɛ, ɔyɛ abɛmua. Okay. Woakɔ nwuram, woahu ahaban sɛbe worekogu nsuo. Kae hunu sɛ yɛngu nsuo ngu ahaban so. Wate aseɛ? Ɔno nso si hɔ no, ɔno nso yɛbɔɔ no maa biribi. Ɔsi hɔ no, manhunu sɛ ɔsi hɔ kwa. Wate aseɛ? Ɛna mma sisi ano me adeɛ a mama mmarima a mabunu so. Wate aseɛ? Wɔfa. Wate aseɛ? Mepɛ sɛ mema obi nte asɛm wei so. Yɛwɔ yadeɛ bi te sɛ breast cancer.

Ɛresa bere a Chief ahwɛfo rehwɛ yɛn. Ansa na yɛbɛtoa so no, mesrɛ wo, fa w'akyira kwan to dwa sɛ deɛ obi reba wɔ hɔ a, ɔbɛfa number no na mmom ohu baabi a wowɔ pɔte so yɛ. Sɛ wowɔ Accra a, ɛyɛ Nkran ne ne mpɔtam baabiara a wowɔ, mepaakyɛw fo kaa besi Kasoa. Woduru Kasoa a, ka sɛ worepɛ Bɔdwease kaa. Bɔdwease kaa, okay. Woduru Kasoa a, ka sɛ worepɛ Bɔdwease kaa. Woforo saa kaa no pɛ, frɛ me. Wofrɛ me pɛ, mɛkyerɛ wo kuro a mewɔ so. Kuro no din de Gyie Korɔdua. Gyie Korɔdua. Gyie Korɔdua. Korɔdua no yɛwɔ ho mmienu. So woka sɛ worekɔ Gyie Korɔdua. Gyie Korɔdua. Woretie me? Gyie Korɔdua. Wonya aforo kaa no a, wo deɛ frɛ me. Ebia na wo werɛ bɛfi din no. Wofrɛ me a, mɛkyerɛ wo kwan no ama woaba. Na sɛ wowɔ Kumase ne ne mpɔtam. Mesrɛ wo, ɔmo a mofiri Benin a mobɛsi ɛɛɛ Bonahafo no, mesrɛ mo, wofiri Benin ne n'asefoɔ a, Togofoɔ no, mombrɛ Accra, ɛno no yɛ short ma mo. Na mo a mowɔ Serem line no, mesrɛ mo, mo nso mombrɛ Bonahafo, Wenchi. Wonya afo car na wosi Wenchi station a, wodeɛ frɛ me. Mɛmpere ho nkɔ baabiara, frɛ me, woduru Wenchi a, frɛ me. Anaa woduru Kasoa wɔ Nkran a, frɛ me. Mɛkyerɛ wo car a wobɛfa abɛsi m'asoɛɛ. Piaw!
Abusuafoɔ Chief Wonders na akyire kwan na ɔde atoto dwa no, wakyerɛ mu ama yɛahu sɛ mo a mowɔ Benin, Togo no mo deɛ Nkran na ɛbɛn mo. Sɛ wo wɔ Tamale ne ne mpɔtamu nso a wo nso so Guanchi na ɛbɛn wo. Yɛgu so ara yɛne Chief Wonders gu so a yɛtwetwe nkɔmmɔ na mmom bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfa number no na woatwe no ato baabi adekyee anɔpa a mesrɛ wo frɛ no anwummerɛ yi koraa so a wobɛtumi afrɛ no na wo ne Chief Wonders atwetwe nkɔmmɔ na wo nso so wo haw no wobɛnya ano aduro. Yoo Chief, yɛaba yɛn koma twetweɛ no so, ɛɛ sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe wadaworo ma wo, yɛsɛ wo biribi ni asoro bo a wo kɔtɔkorɔ nka soro, ɛnɛ yɛnya wo yi a wo nim sunsum yi na wɔse yɛma wo nso wo kyerɛkyerɛ efisɛ yɛse wɔ deɛ obi nim no obi nim, ɛda ase bra wadaworo ma yɛka sɛ tumi tumi tumi yɛwɔ tumi fitaa yɛwɔ tumi tuntum da ase bra wadaworo ma sɛ yɛka sɛ tumi tuntum anaasɛ abosom tumi a sɛn na tumi no si teɛ. Wɔfa Oh question yi a w'abisa me yi me da w'ase paa sɛ w'atumi abisa me saa question wei ɛndɛ me pɛ sɛ nipa bibini bi a ɔwɔ a Ghana man mu anaa Temamu man mu anaa sɛ African man mu ɛnya biribi nsua me srɛ mo wo wɔ ɛbia London na o hwɛ me wɔ internet so a me srɛ wo me pɛ sɛ mo ma yɛn hunu nokorɛ ɛwɔ som mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nkɔfa obi som ɛnyɛ wo som
Wote aseɛ?
Opanin, yɛwɔ ɔsom bi te sɛ Hare Krishna som. Ɛnyɛ Abibifoɔ som. Yɛwɔ ɛsom bi wɔ hɔ sɛ Kristosom. Ɛnyɛ Abibifoɔ som. Mepɛ sɛ mibisa ɔno a ɔrehwɛ me anaa wo a wote hɔ a wobisa me asɛm nnɛ yi, mepɛ sɛ mibisa wo question baako pɛ. Wotumi yi me saa question yi ano a, wɔfa, foro kaa bra m'asoɛeɛ so, bɛkyɛ wo adeɛ.
Opanin, pɛ sɛ mibisa wo sɛ, Israel wɔ Africa anaa ɛwɔ Europe?
Israel deɛ ɛwɔ Europe. Wɔfa anka Israel nni Europe. Israel wɔ Africa. Ɛwɔ Africa. Nokorɛ. Yɛn Abibifoɔ, yɛhyira yɛ ɛne nneɛma bebree. Okay. So yɛn nyansa nti yɛnhunu. Adeɛ a Nyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asaase ansa na yɛn nananom ɛreba anaase Kristosom baeɛ bɛto yɛ no, na anka yɛn nananom wɔbɔ mpaeɛ wɔn se Otweadiampɔn Kokuroko ɔbɔɔ soro ne asaase. Nokorɛ.
Nokorɛ. Ɔngye ne nsa nnom. Nokorɛ. Ana mɛboa no saa ne yɛka no amammerɛ kwan so? Meba o.
Bisa wo ho sɛ, a Sɛ Israel wɔ Afrika ha, anaa sɛ Israelfoɔ yɛ Afrikanfoɔ a, Britishfoɔ na wɔde Bible brɛɛ yɛn Abibifoɔ wɔ Ghana no, mepakyɛw Bible no wɔkɔfaa firi hefa? Mesrɛ wo. Memmɛka nkyerɛ wo sɛ wosom nyɛ.

Opanin, bosom wɔ hɔ, wɔn yɛwɔ bosom ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ a yɛde brɛ yɛn. Wate ase? Ebi sɛ tigare wɔ hɔ. Wate ase? Gyamako wɔ hɔ. Wokɔ Benin na n'asefoɔ a wɔn nso wɔsom gyamako. Wate ase? Woba ɛɛ Aigbefoɔ ɛkplɛ pɛgye pɛgya ɛwɔ nom wɔ hɔ. Wate ase? Wokɔ ɛɛ ɛɛ Bebefoɔ wɔn nso wɔn wɔ gbanigba. Ɛno mu nna wɔ hɔ. Opanin, mepɛ sɛ wo a wohwɛ me wohunu sɛ sɛbi yɛka sɛ bosom a bosom yɛ adepa.
Ansa na obi bɛnya bosom no, na kyerɛ sɛ woyɛ defoɔ anaasɛ woaben. Yɛn time, yɛn nananom time, yɛn asantoanom time, Kɔmfoanoɔkye mo time, ɔmo na motumi gyina hɔ ne afatuo ne ato nwura honam nim, ɛde adeɛ na ɛde yɛyɛ.
Bisa ho sɛ ɛde adeɛ, ɛyɛ tumi na ɛde yɛyɛ. Ɛnnɛ aborɔfoɔ se Kristosom, yɛnsom Nyame. Wo sɔfoɔ kita bodyguard baako baako 15.

Wo fie agudie wɔ hɔ Wo so daeɛ bi a ɛnyɛ Wate ase? Tie me Mo a agudie ne bosom wɔ mo fie Mereka akyerɛ wo biribi Woka kyerɛ sɔfoɔ bi sɛ ɔbɛbubu mma wo a Mereka akyerɛ wo sɛ wo woahyira sɔfoɔ no Ɔpanin mepɛ sɛ mo bisa me sɛ kwan bɛn so na woahyira sɔfoɔ na menkyerɛ no ase. Dasebrɛ, me questions a mahyehyɛ koraa no meyɔ bi wɔ mu Ɛɛ yɛka sɛ sɛbe asɔfoɔ binom kyerɛ abosom Asɔfo bi bubu abosom Saa abosom no a wɔbu no tumi nnim nti na wɔtumi bubu anaasɛ

Bosom na ɛwɔ ofie no yɛma wayɛ aware sɛ ɛyɛ sika kɔkɔɔ na ɛwɔ mu. Wopa yɛn ka sɛ Ghana abosom, abosomfoɔ nna mbra na yɛn bubu abosom no yɛn hwɛ. Ah, wobɔ maso yɛ yɛma bosom bi anni hɔ a ne ɛsɛbi sika kɔkɔɔ nnim. Ɛnti saa abosom no sɛbi woma ne mogya a ɛyɛ adwuma, woma no oil ɛyɛ adwuma, woma no powder ɛyɛ adwuma. Wote aseɛ? Nti saa bosom no a ɔbɛbubu ne nyinaa, ɔbɛbubu a, ɔka kyerɛ wo sɛ bosom nneɛma yɛmfa nyɛ ade pa, nti ɔbubu a na wayi nneɛma bi afiri mu. Nneɛma no a wayi no bisa wo sɛ ɛɛde adeɛ, wo fie agudeɛ no ɔde kɔ, ɔɔkɔdi yie, wobɛdi hia, woredi hia awu, meeka akyerɛ wo biribi nnɛ.
Chief Wonders. Montena hɔ monka no, momma yɛnka nokorɛ no nkyerɛ mo, yɛka nokorɛ so a mose deɛ yɛka no nyɛ nokorɛ. Wodeɛ tena hɔ na mobɛbu wabosom, wo nana bosom no ɔgyaa ɛfiri 200 years yie no, sɛ wɔ fie hɔ, wose adi wo nya, wodeɛ kɔ, na ɛka kyerɛ no sɛ ɔbɛbu. Ɔbu wie a, hwɛ sɛ sika ko a na ɛwɔ mu no, ɔde bɛma wo anaa? Ɔde ma wo a, bɛka kyerɛ no sɛ, Me, me, meyɛ torɔfoɔ anaa? Frɛ me na ka kyerɛ no sɛ meyɛ torɔfoɔ. Deɛ mepɛ ara nie. Abusuafoɔ, asɛm no deda dwa no o, sɛbe kaa kum yɛn se na yɛgye no kɔ kuo no mu, na deɛ ɔnim to na yɛgye no gyina twene no ano. Ɛnnɛ Chief Wonders, wabiebie nsɛm mu, fisɛ wɔn na adɔ asukɔ awura sunsu mu. Mpaninfoɔ se bɔ mo akyikyie, ɔfiri nsuo se bɛka kyerɛ wo sɛ ɔdɛnkyɛm, wawu a, mɛnsan gye no akyinnyeɛ, fisɛ wakonya bɔne so wayi mframa bɔne. Sɛbe deɛ ɔne no didie, wɔn na ɛwe wo nam. Ɛnɛ chief wabiebie yɛn no yie. Deɛ yɛnim no wama yɛahunu. Chief wonders na megu so a mode ahyia mmɔ biom. Me ne no ate ase a yɛpɛnsɛn pɛnsɛn nsɛmfua about sunsum mu. Meka spiritual a ahaa. Dasebrɛ wada roma me mmusa wo nsɛmfua baako. Dasebrɛ yɛka sɛ spiritual marriage spiritual marriage spiritual marriage obi wɔ hɔ ɔse ɔkɔda anadwo na sunsum bi ne no abɛda obi wɔ hɔ so Dasebrɛ saa nkurɔfoɔ yi sɛ biribi sɛɛ ha wɔn a Otu anamɔn bɔ asoɛ yi a ɛmoa bi wɔ hɔ anaa. Eeh me dehyɛ meda wase wɔ hɔ mepamkyɛw mepɛ sɛ Ghana obiara hunu nyansa bi dabia mekaa me sɛ nyansa ɛsono adwene nko na ɛsono nyansa nso mepaakyɛw tie me woyɛ from memfa no sɛ sixteen to seventeen eighteen nineteen to twenty years na sɛ woda na sɛ woso daeɛ sɛ obi ne wo da a mepaakyɛw ɛnyɛ bibi bɔne ɛnyɛ bosom bi na aware wo ɛnyɛ bɛyie bi na ɛne wo da Mepɛ sɛ wo nte aseɛ sɛ yɛwɔ daa period no ɛma teenagers sɛ sɛbi wo da a wo bɛ feeli sɛ wo ne ɔbaa nda saa time no na sɛ akwadaa no anhyɛ ne ho so a na ɔkɔpɛ nyinsɛn no nti saa time no wate aseɛ wo da na wo feeli sɛ sɛ wo ne ɔbaa nda wo de kɔ daeɛ mu nti wo da a ɛhape but sɛ wo nya firi 20 years ɛɛkɔ na sɛ saa ade no ɛwɔ w'abrabɔ mu a sɛbi ebi America yi wo ne obɔɔ bi ɛkɔ daa wɔ mpoano Wonom mpena bi kɔdaa wɔn werɛ mu. Ebia woahu aberanteɛ bi, ebia woakɔtɔ kawa bi ahyɛ wo nsa bere a kawa no nni asekyerɛ. Maame Kan hunu sɛ honhom bɛware wo. Wote me ase? Obi tumi tena ase, ɔse, Ee, papa wei, ne ho yɛ me fuu. Wonnim baabi a ɔfiri, wonnim no, ne ho ayɛ wo fɛ. Wokaa yɛ to nsom a ɛte ne mu no abɛware wo.

Wo ne no hyiaeɛ, wo nneɛma ankɔ so, wokɔɔ asɔre, sɔfoɔ ka kyerɛɛ wo sɛ ɔbaa no wɔ Banlord, mepaakyɛw, ɛyɛ ntorɔ, ɛnyɛ nokorɛ. Wɔfa, yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ anaasɛ nnipa bi wɔ wiase nyiyɛ a, sɛbe ne star ne wo star nhyia, enti wo ne saa nnipa wei nnante a, wo nneɛma nkɔ so. Ɛno nkyerɛ sɛ gyina so na ka kyerɛ no sɛ wo ne no agyae anaasɛ woregu awareɛ. Tie me, Paapa Maame, yɛwɔ star a, ho akwan wɔ hɔ. Yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ a yɛfrɛ wei kra na yɛafrɛ wei kra na yɛbisa wɔn sɛ, Dɛn na ɛmma mo mmienu monka? Na wɔakyerɛ sɛ, Oh, Nana, ɛyɛ sei anaasɛ ɛsei. Sɛ kra no kyerɛ sɛ ɛyɛ sei anaasɛ ɛsei a, na yɛapɛ n'akadeɛ na yɛde aka. Ɛba no saa a, mo awareɛ tumi gyina. Ɛba no saa a, ɔbarima a wɔadwuma gyina, ɔbaa nso adwuma gyina. Ɛnti sɔfoɔ bi ka kyerɛ wo sɛ woakɔware ɔbaa no, ɛbaa no yɛ bad luck, baa no fie bosom wɔ hɔ, bosom na ɛdi ne nya a, mepaakyɛw, mɛngyina saa hɔ na nka nkyerɛ ɔbaa no sɛ wo ne no agyae. Mɛngyina hɔ ngu awareɛ. Sɔfoɔ a woreyɛ saa, mereka akyerɛ wo biribi nnɛ. Monhwɛ na monhwɛ yie. Sɛbi tumi a wowɔ a wode yɛ adwuma, ɛno nkyerɛ sɛ sɛe obi deɛ. Woasɛe obi awareɛ, woama obi ba akɔsɛe no mu awu. Woyɛ sure sɛ nhyira bɛka wo anaa? Ɛh? Monni ani, ɔse mewɔ ani.
Yoo abusuafoɔ, megu so ara me ne Chief Wonders retwetwe nkɔmmɔ. Wohwɛ papa yi ne nkɔmmɔdie mu a, ɛba ne sunsum deɛ a, W'akwagyede wɔ mu yie paa. Na wɔ mpɛnpɛnsoɔ a aduru yi, mmɔ biom, me ne me kriw, yɛnya tu faa ne yɛnya bɛdu asoɛeɛ so deɛ a, ɛyɛ a ne yɛpɛ sɛ daasebrɛ nso so yɛ biribi ma adɔfoɔ hunu sɛ ampa biribi wɔ hɔ, na sɛ biribi nni hɔ a anka yɛda anadwo a ka yɛnto pono mu dabiada. Daasebrɛ, w'adaworoma. Ɛnnɛ wiase yi a yɛwɔ yi, Ɛba ne sɛ ahokyerɛ sikasɛm mu hia na ɛkum nnipa a ɛwɔ Ghana. Dase berɛ so obi hia sika a, ɔtu anamɔn boa sɛ ɔyɛ saa no so. Sɛn na ɛsi teɛ? Ɛɛm, ahwɛfoɔ a mohwɛ me, mesrɛ mo, yɛka no sika akwan a, amanfoɔ ayɛ saa adeɛ wei de reyɛ amanfoɔ bukata bukata.
Kalabule adɔɔso wɔ kurom. Mesrɛ wo, yɛka sikaduro a, mepɛ sɛ wonte aseɛ sɛ, sikaduro biara nni hɔ a sɛbe amammerɛ nni hɔ.
bosom bi aniwa a onni amammerɛ, bosom bi aniwa a onni akadeɛ. Ɛnna w'ankasa wo kra no a ɛte wo mu no kaa hunu sɛ ɛnyɛ kra biara na ɛpɛ saa mmoa wei. Obi wɔ hɔ a ne kra pɛ sika, sɛ yɛbɛfrɛ sika ama no. Obi wɔ hɔ a ne deɛ pɛ sɛ ɛsɛ deɛ yɛbɛfa kwan foforɔ bi de ama no. Enti sɛ wowɔ wiase na sɛ ebia saa nneɛma a mabɔ so yi, ebia wopɛ sika akwan, me memfrɛ no sikaduro, meka no sɛ ɛyɛ sika akwan. Wopɛ sika akwan a, maame, yɛwɔ ne same no adeɛ wɔ hɔ, mepɛ sɛ wonte aseɛ ansa wode tu anaa woaba m'asoɛeɛ. Yɛwɔ samina adeɛ wɔ hɔ. Yɛwɔ sɛ woba ma yɛfrɛ sika ama wo. Mpaatwɔ me chief wonders menyɛ fa sika bɛgye sika. Menyɛ double money. Opanin mepɛ sɛ wonkyɛ wo a wohwɛ bɛyɛ ka kyerɛ bibi menyɛ fa sika bɛgye sika. Menka nkyerɛ wo sɛ fɛ sei bɛgye sei. Mese woba na sɛ wose wopɛ bosom sika a yɛbɛyɛ ho amammerɛ na yɛafrɛ sika no ama wo. Meka yi, woyɛ adwuma, wonya one billion a, ɛbɛso w'adwuma. Wonya two billion, obi wɔ hɔ a six hundred million bɛtumi aboa no, obi wɔ hɔ a fifteen million bɛtumi aboa no. Nti wobɛfrɛ, Oh Chief, mesrɛ wo, mepɛ sɛ me bɛgye wo sika kwan no bi. Sɛ wopɛ samina adeɛ, ebia woyɛ w'adwuma dada, wopɛ samina adeɛ, wo ba a, mɛyɛ ama wo. Ahaa, ɛnna ɛdeɛ ɛwɔ hɔ. Yo, Nana Wadaroma, sɛ obi nso reba sɛ ɔrebɛpɛ saa sika yi bi a, ɔreba a, ahoboa sɛn na ɔbɛyɛ de aba? Wɔfa, Ɛɛ, sɛbe woreba m'asoɛeɛ a, mepɛ sɛ wonte aseɛ. Me, Chief Randers, sika no a woreba abɛyɛ no, menkyagye wɔ ɛno ho. Okay. Woretie me? Metie wo paa. Menkyagye. But woreba, ahoma a wɔbɛyɛ de aba asoɛeɛ so hɔ yɛ five point five. Five point five. Five hundred and fifty Ghana cedis. Ɛno pɛ na wode bɛba asoɛeɛ hɔ. Okay. ɔmfa hwee nka ho. Ade a wode bɛka ho pɛ yɛ Schnapp toa baako anaa Castle Brite ma bosom akyiri apɛtɛhye. Schnapp anaa Castle Brite? Mepakyɛw, aane. Okay.
Okay. Woannya Schnapp a, wobɛtumi atɔ Castle Brite aba Okay. ma bosom akyiri apɛtɛhye. Mepakyɛw, mɛmbɛ, ɛmbɛtɔ apɛtɛhye anaa ntɔ apɛtɛhye. Wo na ɛkaa ho sɛ, woba so a, mamfa nsa nka w'ano. Okay. Ma w'ani nna hɔ, boa me kasa yɛ obu kata. Mesrɛ wo. Sɛdeɛ Chief Wonders wɔ seɛ no no, na me deɛ sɛbe da ne da nyinaa ɛduru saa berɛ sɛyi a me turo challenge na me de ama wo ɛsiane sɛ wonim yɛ a na wayɛ bi ama me ahwɛ. Chief, wada wo ma me kasa yi sika wɔ ha me yɛ nhu a wo bɛtumi ayi bi. So sɛbe obiara ba TV so a ɔse ɔbɛfiri sika nti ɛbɛba ne sɛn ɛna sɛbe obi nkɔ yɛ obi bu kata. Ɛɛ, twerɛ no koraa kan, ɔse dua no aba me yɛ hunu dua korɔ Ɛkwan a wofa so kasa ɛno koraa mia wohu sɛ ampa nipa wei deɛ ɔda mu soronko. Deɛ ɛba sɛdeɛ wode awura sunsum mu ɔdɔ asukɔa pie no ɔma yɛ hu sɛ ampa sɛbe sɛ wode wo ho bɔ aboa a wo nso so wo ho tɔ wo. Ɛyɛ dase brɛ w'adaworoma. Mesrɛ sɛ wobɛtumi ayi die a sɛ ɛbɛyɛ ahwɛfoɔ a ɛrehwɛ yɛn nso so bɛnya gyidie atu anamɔ ɛfisɛ ɛnɛ sika deɛ ɛdi nipa nya yie paa. Wɔn a ɛyare deɛ wɔn anya wɔn yare ano aduro na wɔn a ɛpɛ sika so kwan bɛn na wɔbɛfa so w'adaworoma. Mese sika kwan deɛ wopɛ a wo ba so yɛyɛ hɔ a mɛfrɛ ama wo so memfrɛ wɔ camera so. Joe, wo deɛ ɔdawuroma, yɛbɛsa ase dɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, esiane sɛ abosom anim kwan kwa ne mprɛnsa. Yɛsrɛ wo sɛ wotumi yi nko ara deɛ ɔdawuroma, yi bi ma me nso memfa m'aniwa kurotoa me si nhwɛ bi, na adɔfoɔ a ɛrehwɛ yɛn so nhunu bi, me camera man nso nhu bi, me sound man ɔnhu bi, na afei yɛkɔ a, wɔrebisa a, yɛanya bi aka, na wɔn nso a ɛrehwɛ yɛn nso anya ahodasoɔ. Ɔdawuroma, wei deɛ yɛn na yɛrehyɛ wo. Yɛnka sɛ yɛne yɛrehyɛ wo. Papa,
ɛnyɛ sɛ mo a sɛbi mobetu mo asoɛeɛ so a mesɔre baeɛ na mebetie mo a, anka saa nsɛnkyerɛnne no anka menyɛ wɔ camera so. Mepɛ sɛ anka woba asoɛeɛ wo a na mayɛ no anwanwadeɛ akyerɛ wo na woahu sɛ ampa yɛka sɛ yɛbɛtumi ayɛ a yɛyɛ no nokorɛ mu. Yɛnyɛ no saa bukata saa nkwadaa a moaba nansa yi wote sɛ obi tumi sɔre to ne ho din kɛkɛ
sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ.
Mo nso na ayɛ a mokɔ akɔmfoɔ so na malamfoɔ. Monhwɛ. Momma mo ani nna hɔ.
Ah monhwɛ hmm wada roma wei deɛ. Abusuafoɔ ɛɛ saa bere matuo challenge ɛde ama chief wonders me se so wɔ se wɔnim sika yi deɛ a ɛneɛ wɔn nso wɔnyi bi wɔ ha na me nso so mɔ bio menfa m'aniwa kuro cherries nhwɛ bi eti saa bere deɛ yɛhwɛ deɛ

Ɛɛ bie bag no so. Di so kyerɛ ahwɛfoɔ. Ɛɛ me nua baa me nua bɛrima a wɔhwɛ me. Ɛyɛ me chief wonders na mekasa yi. Me se wo ba ma so yɛ yɛ a ahombo a wobɛyɛ ɛyɛ five point five. Five point five. Wo ba a wode passport picture mmienu ɛbɛka ho ɛde aba. Five point five, Wo passport picture mmienu, Castle Bridge anaasɛ Schnapp baako. Ɛno pɛ na mehia afiri hɔ. Yɛka ne sika a, maame, sɛbe mebɛtumi akyerɛ sika kwan bebree. Ah, wo fie kora na wopɛ sɛ mebɛfrɛ bi kora a, wodeɛ bra na ɛnyɛ amammerɛ na yɛntu mpanimfoɔ nkɔ. Yɛbɛkɔ akɔfra mo. Chief, mede akyerɛ ahwɛfoɔ bi. Ɛɛ, wei yɛ gold watch.
Woba wo ankasa tɔ bra. Mɛmmɛka nkyerɛ me sɛ, Nana, wose mɛtɔ. Mentɔ mma wo. Tɔ bra.

Opanin, mede hyeɛ wo a wote hɔ a worehwɛ me nsa bi. Wɔse menyɛ ne yɛnhwɛ, nti mayɛ ama yɛahwɛ. Sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ mpaninfoɔ wɔ hɔ noaa ɔbosom ampa wɔ Ghana ha a, mepɛ sɛ nsɛnkyerɛnee si nnɛ. Na wo a wote hɔ a worehwɛ me, ɛnyɛ mfa nyɛ w'akaedeɛ,

Ɔfa wei yɛ de adeɛ. Ɔn yɛ ayɛ ka nokorɛ na mo sɛ mo mpɛ eh. Yɛ ka nokorɛ a mo sɛ mo mpɛ. Bra na bɛgye mmoa wei ɛyɛ mmoa wei ɛyɛ sika. Me nua baa me nua bɛɛma. Wo a wotu a wohwɛ mi wɔfa wo so gye fa kɔbɔ ho ban wowɔ abusua wote aseɛ. So me puma ma me. Sɛne mpanimfoɔ sɛ mpanimfoɔ wɔ hɔ. Yɛ ka sɛ sika wei nna ɛyɛ sika. Wote fie wo pɛ dɛn. Ah dɛn na ɛtetew dɛn na ɛda wo so. Bra na bɛgye sika kɔbɔ bra wo so wote na sɛ sɛ na na na me di hia. Wo di hia kɔ he fa ah. Yɛ sɛ hia yɛ yareɛ a yɛka yɛsi hia yɛ yareɛ hia nyɛ yareɛ ofie nya a ɔsɛ hia yɛ yareɛ yareɛ bɛn ah yareɛ na yɛde yɛn di bi ah bra na bɛgye mmoa na fɛkɔ boa abusua mɛ ntena hɔ maa nipa nka nkyerɛ sɛ sɛ bibi yi ni ase wafa so saa sika wei so fama wɔ kamera mɛ na ɔmo nfa nkɔ fie me nua baa me nua bɛma a wɔhwɛ me ɛyɛ sika na me bɛfrɛ yɛ no eh wopɛ sika bra ah wopɛ sika bra wotena fie yɛ dɛn woyɛ dɛn wɔ fie ah

na nnɛ magye m'ani so. Asɛmpa nni mu hɔ bio, na nnɛ magye m'ani so. Nnɛ deɛ ɛkyɛn sɛ mmea mpo na mefrɛ sika no. Abusua, wei ɛnyɛ kururu, wei ɛnyɛ aza. Me deɛ wonim sɛ wobɛhyia mu hɔ bio deɛ ɛnyɛ papa a, mɛyi wo to sɛdeɛ nansa bi mekɔyii kɔmfoɔ baako to no, mɛyi wo to. Ɛno nti Chief Wonders, wo dea no sɛ fa ne number no gu screen no ase no, frɛ no, ɛne no nni nkɔmmɔ. Wohaw amanneɛ, wokɔda nna, frɛ no, Na wo nso so, obenya wo nso so wo haw na me pom asibereɛ, na wo nso wo ho atɔ wo, na mesrɛ wo sɛ woba na ɛyɛ yie, wohyia wo dehyeɛ mmɔ bi ma ɛyɛ ama me kakra me di. Abusuafoɔ, me ne Chief Wonders, ansa na yɛbɛsɔre dwumadie no so no, mesrɛ sɛ mɛma Chief Wonders asa akyerɛ me akyira kwan biom, na afei nsɛmfua baako mmienu a ɔwɔ no, waka deɛ atwa toɔ ansa na yɛasɔre de afiri dwuma no, ɛnti Chief. Hɔn a wɔada wɔ ekyir afa no bɛsan ato dwa bio mu na afei no wɔaka wo nsɛm baako mmienu a wode retwa tow akyerɛ Ghanaman. Wɔfa me se sɛ wowɔ Nkran ne ne mpɔtam baabi a wowɔ, sɛ wofiri Koforidua, wofiri Volta, wofiri Cape Coast, wofiri Winneba, wofiri Central Region, baabi a wowɔ biara mesrɛ wo, Western Region, baabi a wowɔ biara no, me se foro kaa besi Kasoa. Woduru Kasoa a. Ka sɛ wopɛ bɔ dua ase kaa. Bɔ dua ase kaa. Oforo saa kaa no a, frɛ me mɛkyerɛ wo baabi a wobɛsi. Ah, kuro no a mewɔ so no din de Gyie Korɔdua. Ɛwɔ bɔ dua ase kwan no so. Ah, ɛna wo a wofiri bɛ serem, wofiri Kumase ne ne mpɔta mu, wo deɛ ɔbɔ a ho 5.5. Wo so bɛhyia me ɛwɔ Bono Ahafo. Bono Ahafo, Wanti. Wanti ha yi ara, Wanti, Kumasi akyi Wanti ha yi ara, ɔhɔ ara na mewɔ. Nti asoɛeɛ no yɛ mmienu wɔ Ghana ha. Ahaa. Wanti na afei so Accra. Tjo. Abusuafoɔ, Chief Wonders, Dase brɛ w'adaroma, asɛm baako mmienu a woka de akyerɛ Ghanafoɔ. Ɛɛ, mereka akyerɛ Ghanafoɔ sɛ, sɛbi, wo a worehwɛ me yi, sɛbi, yɛse ɛsono adwene nko na ɛsono nyansa, nokorɛ.

Na akyire no waka sɛ, Mehuu yɛ anka, anaa sɛ bi mpanimfoɔ sɛ, Mehuu yɛ anka, ɛnni ano aduro, kɔnfanɔkye mpo annya. Ɛno nti, saa berɛ yi a woahwɛ yɛ no, fa namba no na frɛ Chief Wonders. Wofrɛ no na wantumi amfa anwummere yi a, mesrɛ wo, adekye a, frɛ no na ne ne nni nkɔmmɔ, na wo nso wo haw to bɛtwa. Dwumadie yi, yɛbɛsan de abrɛ mo biom. Mo dehyeɛ mmɔɔ biom na mede dwumadie ho.